Illum ser niddiskutu il-ħajja tal-lum. Eh, biex namlu dan maħna għanna lil Charles, nżallim lek Charles. Antiħor Matthew. Eh, Charles, nafu lil xurxin għalix konna naħdmu fl-imkien fil-passat, eh, u naħseb u għawihet mill-laqo eżempji li jista' jitkellem ukoll fuq il-ħajja tal-imgħoddi u l-lum u d-differenzi tiegħu anka minħabba l-fattur tal-età. Nawgurawlek in the meantime Charles ukoll għaliex eh, naf li għadek kemm eh, kemm spiċċajt mix-xogħol tiegħek u issa awguri biex tgawdi ehm, il-pensjoni tiegħek. Grazzi. Ehm, kemm ilek fil-qasam ta' turizmu Charles? 43 sena. Alla jbierek, proset. Mela, ehm, ġifieri għandek esperjenza biżejjed man-nies. Ekk, abbastanza. Roxen, nsallem lek ukoll, ehm, kellna xorti naħdmu flimkien ukoll, Roxen, allura dan is-suġġett ukoll qbadnieh fuq il-posta xogħol tagħna u anka barra ehm, u għalhekk propju kont waħda mill-persuna mażolin minn ħati għaj biex niddiskutu dan flimkien. Fader Rodrik, ehm, nsallem lek ukoll il-punt li ġejt hawnhekk huwa mill-omelija tiegħek. Hmm. Eh, Insertajt li tfixkil daqsxejn il-ħin tal-qudiesa u minn flok fiħdax spiċċajt tħalt xi kwarta wara. U eżatt kif tħalt, però il-bambin rrit li eh, kien naħseb kien sinjal fil-verità fej bat punt mill-omelija tiegħek fej semmejt il-materjalizmu fej ħankun qed nitkellmu fuq ukoll. U allura amalgamajtu ma' suġġett li ħan nitkellmu llum. Ehm, mela x'taħsbu? Illum qed ngħixu aħjar jew ehm, mill-esperjenzi tagħkom fl-modi konna aħjar. Għalissa lew iva nixtieq għaliex ħaniftħu iktar imbagħad id-diskussjoni. Mela ċaż. Kif taqbad ngħidlek Matthew, ovvjament ċertu oqsma aħjar eh, fuq oqsma oħrajn sfortunatament tar. Roxen? L-istess jiena, bħalma qal Charles. Jiena nħoss li qabel konna ngħixu ħafna iktar aħjar. Naħseb skont fuq li ma aspetta ħan nitkellmu fis-sens, hemm aspetti li bħat teknoloġija per eżempju morna ħjar, mhux hekk, bħal kum tal-ħajja morna xifti taħjar, pero mba taferent hemm aspetti li naħseb tlifnijom. Ġifiri, allura isu iva u lef l-istess ħin naħseb jina. Meta mbagħad taferent iktar il-qoddim meta nitkellmu, hemm se isu kważi nikkwalifikaw fejn morna ħjar u fejn stajna wkoll morna lura. Tajjeb. Issa x'taħsbu li jagħmel ħajja aħjar fir-realtà? Il-valuri, il-prinċipji, il-materjaliżmu ġifieri dak li aħna nixtru oġġett u nħossu aħjar. Ehm, X'inhu ma l-idejat tagħkom? Ma nafx fidejkom. Ifini fil-fatt ehm, kif aċċerna l-ħfader Rodrik, ehm, f'diversi osma minn fejn tidħol mediċina, teknoloġija, kwalità ta' ħajja, Ngħid iva li saru avvanzi, però mbagħad sfortunatament ma' dawn l-avvanzi, mal-progress ġie r-rigress. Qabel u anke kif semmiet sewwa Roxanne, il-ħajja kienet ħafna iktar sempliċi, prattikament konna nifirħu bix-xejn u anke l-ħajja minnha nnifisha Konna napprezzawha ħafna fis-sempliċità tagħha. I mean, erba' tib oħra risqin qegħdin is-serba' tim bot minn milied. Niftakar fit foliti, nes qed imorru ftit lura, il tant kien tant konna napprezzaw u tant konna kienet festa li konna nkunu għamin qed inħarsu wis għamin għalija. U konna pratikament niċċelebrawha fis-sempliċità tagħha. Issa illum il-ġurnata tgħid il-milied mhux sabiħ f'ċertu aspetti huwa milied, però xorta ngħid li sfortunatament il-saret l-ikbar festa fejn jidħol materjaliżmu. Jew kummerċjaliżmu, ngħidulu hekk fil-verità. Infatti fuq il-milied ukoll forsi ħanikxef xi ħaġa Il-ħsib tiegħi hu li ħarin stieden it-tfal ta' eta jidvari u ħansaqsihom dawn il-mistoqsijiet biex għaliex mill-innoċenza ta' tfal toħroġ xini r-realtà tal-ħajja tal-lum. Ġifiri, aħna naħsibiet tagħna nafu kif għanna naħsbu, ġifiri konna forsi iktar mill-att reliġjuż konna nattendu l-proċessjoni bil-bambin, eh, presepju u daw l-affarijiet. Ma rridx imur fuq il-mili, imma naħseb amalgamata wkoll. Per eżempju, llum ma tantx tara interess fuq għal presepi, imma moħna iktar fi Christmas tree. Pero ma niddevjawx mis-suġġett ħanħu daqsxej eh, il-kommenti tiegħek Roxen fuq dak l-aspett li konna nitkellmu ehm, eh, palmet jgħid Charles. Ehm, jiġifieri xinu li jagħmel il-ħajja ħjar? Ifimni xinu li jagħmel il-ħajja ħjar, ovvjament li bħala kumdità kif nejxu, li rridu nsibuħ, semmek u għatajjeb, imma li ġaraw li kif taqbad tgħid, tant sirna mxebbajn minn kollox u jekk irridu xi ħaġa sibnija mal-ewwel. Lejn ma ċem dak l-iskop. U ma xebbanix. U xorta ma xebbanix li memx dak l-iskop li veru inti looking forward li ġej il-miliet li ġejja festa per eżempju anka bħal San Martin. Ma dux jiġi ċelebrat bħal ma niftakru jina fit fuliti Kulħat jitla per eżempju l-bahrija, ikun hemm l-attivitajiet ta' tfal. Il-boros eh, jien naħdem ġo skola. Iġifiri u jgħidu l-jien asna l-om ta' tfal il-borza ta' San Martin. Ġifieri. U anke jekk tagħmilha ma jafux is-sinifikat warajja, forsi jurek. Ehm, forsi fl-iskejl ta' knisja u forsi jinfasizzaw iktar għaliex hemm l-element reliġjuż ukoll. Ehm, però fl-aħħar mill-aħħar Astantin wasal id-dar u spiċċa kielu l-papa jew il-mama hmm. eh, fil-verità. Ġifieri Il-konċett mhux dak, u il-konċett huwa sinifikat xem wara jagħmel naħa ta' San Martin. Ehm, Minnaħa tiegħek, Fader. Jien naħseb il-ħajja issu li nifirdu ftit fuq il-barra minni u fija. Fis-sens, il-barra minni madwari hemm żviluppi u bdejna semmu teknoloġija, l-kumditajiet, il-ħajja li Eħe, rridu ngħidu li eh, l-faqar hux veru in-nies illum ħafna għatan realtà wkoll ta' imma ħafna mod medju jgħixu ħajja komda li, li, li għalmenu dak li għandhom bżonni neċessarju jistaw jiextruħ. Għalwa fek sekonda, il-faqar imma eh, se niddiskutu wkoll naħseb kien irawwem il-valur u l-prinċipi fl-istess ħin. Għax kultant meta jkollok il-flus ma terrealizza ċertu affarijiet. Ħalli eħe, plus li inti jismani iktar ma jkollok ħajja sempliċi, iktar se tmur għal dak li essenzjali. Iktar mal-ħajja nagħmlula xinxillu affarijiet magħha, nispiċċaw nihlew fuqhom u jsiru kollox. U naħseb dak li ġara, ejja nħarsu lejn is-snin, anki l-istorja tagħna bħala poplu. Meta aħna l-poplu kien fi żmien tal-gwerra, fi żmien tal-ġuħ, fi żmien tal-faqar, reali, totali, sħiħ, ma kellu xejn lejn fejn jidur, imma kellu jidur biss lejn Alla. Għax Alla biss ta' jipprovdilu. Li għad il-poplu. U l-komunità, eċetera. Imma meta meta l-bniedem beda jagħmel lilu nnifsu autosuffiċjenti, jiena biżejjed, jiena noħloq ġita li għan nifsi, jiena nħossb tal-familja tiegħi, għala m'għandi bżonn ta' ħadd ta' xejn. U naħseb dik qisu hija l-ħajja esterna, però anki l-ħajja interjuri fis-sens bħala identità. Jiena naħseb hawnhekk fejn aħna sfortunatament għamilna ħafna passi lura, fis-sens li bil-mod il-mod tlifna l-identità tagħna. U din mhix l-ewwel darba ta' bħala bnedmin, pereżempju jekk inħarsu anke lejn l-Antik Testament, meta l-poplu di spiċċa fl-eżilju, dak li ġralu, tilef l-identità tiegħu, tilef u minu. U illum naħseb dik hija waħda mill-ikbar kriżijiet li għandna. Illi mbagħad ovvjament tgħatta bi kriżijiet oħra bħall ambjent kriżijiet oħra bħal ehm, il-flus akkosta kollox, imma li warajja hemm din il-kriżi tal-identità li aħna l-bniedem sfortunatament tilef u minu. U naħseb hemmhekk imbagħad allura ma jibqax jirrispetta lil oħrajn, ma jibqax iġib ruħu ta' bniedem, ehm, ma jibqax jagħti każ anke tal-prinċipji, tal-valuri ta' Alla Jiġifieri Isu fuq aspett ħa esterjuri kien hemm żviluppi, naħseb mbagħad dawn is-sagrifiċċju kien il-bniedem u l-identità tiegħu kif narajin. Eżatt. Issa taħsbu li l-flus eh, illum di li tiġri għax ma nafx intom, jiena għandi dak il-feeling li illum anka prinċipju nbijaw għal-flus, fil realtà xi fisser meta ngħidu prinċipju ġifieri, jekk inti tajli jisma' għamel għamel hekk u ntik somma flus. Sewwa, issa jiena pereżempju jien personali, għalija tista' 1000 euro, 5000 euro, ħanħu biex irbihom f'dak il-moment, imma il-fer li tik li zammejt mal-prinċipju tiegħek, għalija u ikbar, issa għaw bin jgħidlek isma' qed tikdeb jew mhux qed Dak huwa l-prinċipju, li żommijaw li tkun tirreżisti t-tentazzjoni, jinek nifhimha. Issa qabel taħsbu, Charles, forsi eh, inti daqsxejn iktar li tista' tgħidilna fuq dal-aspett. Qabel eh, eh, il-flus kienu kienu kollox għan-nies jew jew kienet differenti l-istorja. Le, le, ċertament kienet totalment differenti għamin kien kien żmien għamin differenti fejn il-materjaliżmu Ovvjament ta' min ma kienx ma kellux dak is-sej illi għandu llum il-ġurnata, tifhem? Illum sfortunatament fejn jidħlu anka ċertu prinċipji kollox ma ngħidx kollox ok biex ma tiġġeneralizzax. Imma il-konsumiżmu u l-materjaliżmu sfortunatament bħal kankru Rebaħ fuq kollox. Ħa ħafna, ħa ħafna minn dak li qabel, għal dak li qabel kien ehm, ta' valur illi il-prinċipju il-kelma kienet sagrosanta, illum il-ġurnata il-flus jitkellmu għalihom. Mhm. U rridu naħsbu kol daqxej minn fejn ġejja di tal-flus, għax fil-verità Is-superpotenzi tad-dinja, jien naf il-politikanti, dawk li jbijaw il-mediċinali, forsi u dawn l-affarijiet, naħseb huma tiħolquha bi skop ukoll biex jikkontrollaw is-soċjetà nnifisha. Jiġifieri li mbagħad iġibu lin-nies f'ċertu stress. Fil-ħerqa, u jġibuk dipendenti. Niġu. U waslu għal messaġġ li jridu huma. Ġifieri, da Benedittu 16 kien jitkellem u naħseb illum reali ħafna kien jitkellem fuq id-dittatorjat tal-relativizmu xi ġifieri. Ġifieri aħna li aħna liberi. Ta fil-verità maħniex liberi. Ħanġibu eżempju żejr, ha. Il-konflitt li hemm bħalissa f'Gaza. Aħna x'qed nisimgħu bħala media. Aħna qed nisimgħu il-media li hija pumpjata minn superpotenza kif qed ngħidu qawwiet Amerikani, eċċetera. Imma fil-verità u l-lum tengod anke fuq il-Facebook qed titla' ħafna iktar, kemm nitkellmu fuq is-sofferenzi ta' minnu l-aktar batut, ta' min diġà kien batut. Għax daw bil-kem staw jiexu, kien daw kienet jiexu an open air prison fil-veru sens tal-kelma. Diġa kienu batuti, u issa ġewar mill-li kienu, għax l-unika ftit li kellhom ukoll til-fuħ. Min qed ikun il-vuċi ta' dan nies? Jiġifieri il-poplu qed ikun in-nies normali għax il-media li għandha l-backing tal-flus ma tgħaddinniex din il-verità imma tgħaddilna dak li jrid min qed jippompja l-liri. U għalhekk fejn il-flus sfortunatament saru l-Alla tagħna. Jiġifieri illum kollox għandu prezz, kollox għandu prezz. U kultant jista' jkun anki kif qed inti tajjeb il-valuri tiegħi jkollhom prezz. Jiena ma nitkellimx fuq xi ħaġa Għaliex eh, dak il-persuna forsi ma nitkellimx fuq il-familja, fuq iż-żwieġ, għaxina dak il-persuna jtini jtini l-flus, għallera ma għahir ma niskomodax. Fri kultant teħer, idu nkunu ma dik il-forza qawwija li u l-mulej dak jatina ta' dik il-qawwa biex aħna nitkellmu dejjem bil-verità. Issa l-verità hi waħda, m'hemmx veritajiet waħda. Mela allura dik irridu nibqgħu ngħaddu u naħseb dik il- il-flus fil-verità l-verità qatt ma jistgħu jirbħula. qatt ma jistgħu jirbħula. Jiġifieri hemm xi ħaġa li l-flus ma jistgħux jixtru xorta minkejja li qed ngħidu kol xorta il-verità. Jien anke ma nixtieqx li nitkellmu fuq politika kemm jista' jkun imma eh, il-politika tidħol ukoll fil-ħajja eh, tissa ta' qabel whatever. Però eh, anka meta niġu għal konna nitkellmu fuq il-prinċipju, Ehm, għax inti tagħmel parti minn ċertu partit. Jekk inti ma taqbilx, jew inti anka forsi fil-knisja biex ma semmux dana. Jekk ikun hemm argument, issa hemm messaġġ forsi kif twaslu tipprova twaslu internament jekk ma jisimekx u mbagħad toħroġ barra u titkellem jew forsi li li tgħid li isma' met naf u qed nitkellmu dan, ġifieri qed nifhem il-dak tiegħek. Isu jekk wieħed jgħid il-verità, bil-fors irid jimxi, orrajt, mm. issa kull entità, kull partit għandu l-linji gwida tiegħu kif jimxi, whatever. Ma dment li għedin ma dawk il-linji gwida reali, u għet jitkel imma il-tama dwarek l-oħrajn iridu jmexxu forsi aġenda oħra. Għax jiena ngħid isma' le ma naqbilx, le hemmhekk nħaġruh bniedem, qed tifhem? Mm-hmm. U dika jiena li hija vera l-ewwel nisammira l-persuna li jagħmilha għax illum mhux faċli vera u ssib ħafna skieken ġejjin minn kullim kien għalik. Iġifieri jiena dil-fatt tal-prinċipju naraħ naqas ħafna. Issa, għanna u koll kif insemmu l-flus, eh, il-mobile, il-media soċjali, Narahom ukoll huma relatati ma' dil-ħaġa. Naħseb hija aljenazzjoni li jixtiequ joħduna fiha. Jiġifieri min ikkrea kien jaf x'inhu jagħmel, kien jaf li ħajġibna addict għaliha il-ħaġa għax fl-aħħar mill-aħħar qisha droga. Eżempju llum anke tkun fuq mejda tmur ġo restorant tara koppja. Iktar milli jitkellmu, hi bil-mobile u bil-mobile. u ta- e- e- e- Dan. Mela allura stajpajt id-dar, fuq is-sofan, Ġa, u- ġa. u l-oħra fil- fil-kamra tas-sodda u qed taraw il-mobile. Stajt ma ġejt xejn. Ekku. Ġifieri, x'taħsbu fuq- fuq- fuq dan hekk mill-esperjenzi tagħkom ċas? Le fil-fatt għajmin u em, suġġett li ġili diskutajnieh qabel ukoll ġifiri, illi għalkemm illum it-teknoloġija tant avvanzat, Però sfortunatament hemm ħafna sitwazzjonijiet meta wieħed iltaqa' bħalna ltqajna llejla erba' minn nisa illi maħniex kapaċi illi naqbdu diskussjoni. Naqbdu diskussjoni. Kif qegħdin nagħmlu aħna? Illi kulħadd qisu qiegħed fuq il-mobile qiegħed jgħix f'dinja għalih Qegħdi ħdejn xulxin u mill-badda l-oħra tant aħna weħidna, iżolati minn xulxin. Erba' erba' bidis madwar mhm, mejda. Mhm. U llum tajt kif ir-realtà hi li isna anke bħala familjari jiena niftakar għand in-nanna nintaqgħu Konna mmorru kważi kuljum, għax jekk tkun tgħix viċin iktar mhm. iktar għandek daw. Imbagħad għandek il-ħadd. Fejn taw kuġini illum anka jiena taġi. Illum jista' ngħixu huma l-Awstralja u jiena Malta fil-realtà. Għala xie okkazjoni. Ekku. Tista' nitkellmu għalli kom tispiċċaw din id-diskurs għadha ma nitkellmu kollha li x'qed ikun hemm dak il-gap fil-verità. Eh, li kont ħanajt fuq tal-flus Sfortunatament eħe, il-ħajja ġiet flus biss. Li ġejna li mingħajrhom ma nagħmlu xejn. Ma tista' tasal imkien, sempliċi fuq affarijiet ta' bżonn. Minix ngħid fuq kapriċċi. Mhm. Fuq social media, fuq mobile, l-lum tista' taqbad u tixtri online u affarijietek. Inti l-oġġett qed taraħ daqshekk easy li qbad xtrajtu mhux bħal meta għaddejja minn triq hemm ħanut. Waqaftu xtrajtu. Iktar għal qalbek milli dak it-tip, naf, ġbajt narah fuq ir-ritratt. Stennejtu wasal dak il-ħin u daqshekk. Mhm. Memx, memx dik il- li inti tkun look il-veru looking forward għal. Menti, jina niftakar konna dak iż-żmien konna morru il-ħamrun, il-belt. U kienet tkun apparti li ħarġa. Ħarġa fl-istess ħin. Sallarja, u mhux qiegħed ximkien, qed u l-mobile jagħmel lek sara fajnejk u daw l-affarijiet kollha. Jena ħriġt mort fil-pjazza l-tqajt mal-komunità ta' dak il-lokal, whatever, tkellimt, rajt affarijiet differenti, fl-istess ħin l-attività kommerċjali qed tferraħ li ċħat lokalment ukoll mhux ġibtu għalla jaf minn fejn miċ-Ċajna l-oġġettu da tajli inti ma torna xi għan ordna wkoll. Imma fejn nista' ordna lokalment. Il-problema mbagħad fejn jitlu l-prezzijiet għax ovvjament kif qed ngħidu. Issa jekk għandek ehm, qed jaffetwak Butek. Butek, eh, ma jkollok xaz l-oħra li tagħmel mm-hmm. dik il-ħaġa. Mm-hmm. Imma ta' minn unfortunately japprofitta ruħu wkoll lokalment, ġifieri dik taffetwa. Jien naħseb il-media, is-social media għamlet inna xi ħaġa l-iskop tagħha jew aħjar l-pozittiv tagħha kellu jkun suppost ġibna aktar flimkien u aħbar li ġrat dis-sekonda l-Amerika jien se kunna f'bija minuta wara jew kemm. Imma fil-verità minn kera ħatant connected bejnietna għax aħna qegħdin fuq din il-web sħiħa, xorta maħniex connected mod uman. U għalhekk naħseb il-diskussjoni, dialogu, għalhekk ma jeżistix fuq social media. Jiġifieri inti fuq social media tagħti statement u daqshekk. Mhm. M'hemmx lokal dialogu. Id-dialogu jiġi meta jiena nara l-facial expression, meta jiena nara l-body language, meta jiena dak il-ħin stess inti qed tagħtini dawl fuq xi ħaġa li forsi ma nkunx konxju tagħha u hemmhekk nista', eh? Liveri is-social media minkejja li tista' tagħmilna ħafna connected flimkien, fil-verità ehm, mhijiex. Eh, żommna Fil-verità l-bot. somna ta' Għamlet iġidu kol, ta' biex ngħidu Le, le, mhux hekk, mhux hekk. Per eżempju, Jiena jiena għandek nilta' messaġġ, u sta twasslu, għalkemm sta twasslu b'mod iktar Eżatt, per effikaċi. eżempju, jiena Ekku. bqajt bqajt bieb b'konnessjoni ma' ehm, studenti li konna flimkien l-iskola meta konna żgħar kieku ma kienx Facebook ma kontx insibu għam biex il-verità għax Għassek il-persuna biex għaddejja u Jiena naħseb id-deċiżjoni tal-bniedem. Issa biex nagħlqu l-atta social media xin kella nistgħu nagħmlu mm. programm sħiħ fuq huwa li ehm, hemm il-ħażen fih bħal ħajja fl-ħar mill-aħħar, però naqblu li għata l-konnettività. U l-ħajja. U l-ħajja ġiet maġla ħafna iżjed ukoll bih. Eh? Eżattament. Eżatt, eżatt. U naħseb ukoll apparti punt li ma semmejt, naħħiet ukoll għalkemm ovvjament kollha kemm aħna għandi iktar aċċess għall-informazzjoni kif għal fader illu anke informazzjoni xi ħaġa li saret in-naħlor tad-dinja ħassir tafha mill-ewwel. Naħħet inna wkoll Il-privatezza. Ekku. Eżatt, li wieħed ikun jaf fuq xulxin. Plus li għandek ukoll informazzjoni li mhix korretta. Naturalment, u żgur, abbużi li jsiru, abbużi li jsiru. Bniedem eh? irid ikun kapaċi jarbel li tisma' dinja fatti li mhijiex. Eżatt, ekku. Ma dik naħseb anke f'diskursjoni face to face, to be sincere, tista' ssir, ġifieri jiena nista' ngħid ċorta. Ekku, ekku, ekku, le veru, veru. Ifimni, fl-aħħar mill-aħħar aħna llum qegħdin hawn għall-inqas x'nemmnu kollha kemm aħna biex nippruvaw nagħmlu xi ħaġa ta' ġid ehm, eh, għalina nfusna għal ħaddieħor. Ġifieri mhux bil-fors tintuża dan, jiena naħseb eh, għandna ma naqgħux għal dik l-addiction, jiġifieri jekk inti qed titkellem qed nitkellem miegħek jiena naqbad il-mobile u nwarbu. Eh, il-bira kombinazzjoni rajt tela li ma nafx kux fuq TikTok. U kien hemm persuna li huwa professjonist u beda jispjega li meta titkellem għalkemm bil-mobile mitfi, mela jiena qiegħed eh, fidejja l-mobile. Sawa, u jiena tinkellmek u sejrek bil-mobile. L-attenzjoni fil-verità mhix fader Rodrik. Ehm, ħadd mobile li għandek fidejk. Għax inti mela għandek ġen biex tħares lejn il-mobile. Jekk daqli il-notifications, eżempju. Jien per eżempju nissuġġerixxi li anka jekk kunu mal-familja tiklu jew kunu mal jinnaf mal-partner tagħkom whatever ma' minn qegħdin. Ehm, Tifqaw her play mode. U koll, għax tentazzjoni li jitla il-dana. Tifhem? Ehm, issa, anka per eżempju, il-volontarjat naqas ħafna. Ġifiri, fader, inti tista' tajtu kol forsi ehm, nibdew mit-tindif tal-knisja, mhm. eh, qed tifhem lajnuna tal-armar u daw l-affarijiet eh, jekk qed tagħmlu ċertu laqat jiġu minn qabel preparament. Jien naħseb daw in-nies mhux qed jonsu ta' qed jispiċċaw. U minux infatti anka mill-atta ta' katekizmu jew dottrina rajt ehm, li fil-mosta fil-kastijak ehm, waħda minnhom kellha tingħalaq Ġifiri, minħabba nuqqas ta' katekisti. Ġifiri, għet naħsbu għal daw l-affarijiet li qabel kont isib pjuttost numru numru sabiħ tagħhom. Le, ovvjament eħel, il-volontarjat ekku fid-dinja maġa li tnejxu fija sar sfida. Mill-banda l-oħra naħseb illi irridu wkoll nippurifikaw fis-sens x'nifhmu volontarja għax kultant isu il-volontarjat irid ikun f'sens ta' jien qed nagħmilha jekk qed nagħmilha fil-sens tal-Knisja għal ġid tal-Knisja għal ġid biex inwassal anki l-messaġġ Ġesu finalment. Jiġifieri kultant eħe anki l-volontarjat ikun purifikat ukoll f'das-sens, però naħseb li mbagħad għandna aktar nies li Min jiġi qed jiġi b'aktar libertà u qed jiġi b'aktar ehm, commitment ħanejtek. Ġifieri imma ħewwa sfida, ġifieri llum f'kull aspett, ġifieri nħum il-każini. Eżempju nasib il-każini ħadu daqqa ħafna ikbar minna fejn jidħol anki mill-kovi tal-aw. Aħna pereżempju bħala bħala parroċċa bħala knisja kellek ħafna gruppi u ħafna movimenti li wafqu wara l-Covid ma baqgħux jiltaqgħu iktar għaliex l ħaġa kibru n-nies f'sentej ta' Covid magħluqin ġewwa kien hemm differenzi anki fiżiċi, mentali, eċċetera, illi dik affettat ukoll. Ġifieri naħseb però wkoll issa ikun ukoll iż-żmien li dak li nagħmlu anki jekk forsi nagħmluh binqas nies, però nagħmluh aħjar. Mhm. Ġifieri li tkun hemm xi dik il-qabż ta' kwalità. Ġifieri kultant jiena meta jiġri anke katekista rridu nkunu nafu xejn li hemm background il-persuna.

Eh, mhux dejjem tkun faċli ssib le. Imma l-fatt li inti tibqa' anki tinvolvi u dejjem isu tibqa' tbiddel anke fin-nies u naħseb hemm għadxe eh? għandna nies li qed jistennew li xi ħadd jersaq lehom u jagħmilhom stedina biex jgħinu. Eh, naħseb hemm element ta' mistija. Ukoll jien noħod anke pereżempju minn dan il-podcast meta navviċina li ġaħat, naf li għandu kwalitej tajbin ħafna. Ġifiri jek nintaqaw u nitkellmu toħroġ diskussjoni verament saħħita, Xi jiġi biex jidher fuq fuq eh, eh, eh, online jew qudiem kamera, illek le xina nisti. U it's a big pity. Għax realment m'għandekx għalfejn tisti, għax jekk inti kapaċi tkellimni qed tifhem, għandna bżonn dawk in-nies li jitkellmu, għandna bżonnhom mhux biex noqogħdu nikkritikaw ta. Għandna bżonnhom biex joħroġ il-pożittiv u qed mm. tagħmel ġid li ħaddieħor. U naħseb ukoll il- Il-volontarjat anki jagħti ħafna lilek. Jiġifieri jinta xnejt anki jekk inti sa tissija, imma dik is-sija tija. U naħseb jiena jinkunu onesti, nistaw, nistaw fil-verità. Jiġifieri fis-sens, fis-sens, jekk ikonna, jekk ikonna kultant nasru ftit anke mill-ħin tagħna, Naħseb ikun hemm mument fejn jiena l-ewwel wieħed insib li nifsi naħli l-ħin. Mhm. Jiġifieri mbagħad nibdejt imma dal-ħin stajtu żajtu aħjar, forsi stajtu żajtu għal eh, Issa nifhem li forsi eh, mhux dejjem tkun faċli tkun hemm ċirkustanzi, pereżempju jiena fejn jkun hemm ċirkustanzi ta' mart, ċirkustanzi ta' issues, fejn dak li jieħdu l-ewwel. Mhm. Fil-persuna mbagħad tittamel l-aslit tagħha. Però naħseb li kultant nemmen li jkun hemm ċans li nagħtu ftit u forsi nkunu ftit iktar inqas ġeneruża ħanejtek. Li kont ħanejt jiena fader. Mhm. Il-problema naraħħa. Il-ħin. Mhux minnu waħdu, minnu bil-familja. One. B'ġob wieħed ma tistax tgħix. Trid bilfors tnejn tliet jobs. Hawn min, fimni, issa jiddependi ovvjament l-ħed finanzjarju ta' dak li jkun. Għax hawn min jaffordja u minn hekk hawn il-każ tiegħek qed nitkellmu storja tiegħek eżatt. Fiż-żarbun ah. tiegħi, tajjeb. Dari ma kienu hekk, dari kienu jaħdem ir-raġel, il-mara d-dar kellha ċans tmur il-knisja, tmur tejn, tejn anka forsi xi ġara jew affarijiet hekk. Proset dak fattur vera influenti fuq il-lum. Illum ġejna li Ah, l-om għas għandha ċans ma' tfal. Iva, iva. U l-missier m'għandux ċans ma' tfal laqqas. Nejli huma. F'dak il-każ, u f'dak il-każ l-ewwel priorità għandha tkun il-familja. Mhix hekk. Jiġifieri nifhem li dak iċ-ċirkostanza l-volontarjat ma jkunx daqshekk possibbli, però fl-istess ħin nemmen li jkun hemm momenti fejn anke tkun one-off experience, imma li nistgħu ngħaddu wkoll l-esperjenza l-volontarjat. tal-ġenerosità ġifieri ma' ħaddieħor. Ġifieri eħe, nifhem li l-commitment sar diffiċli u l-ħin sar diffiċli kif ngħidu, ehm, imma kultant nemmen li jkun hemm persuni jistgħu jagħtu u forsi jkunu li joqogħdu lura, mhux biss mistħija ta' kultant tkun daqsxejn xeħħa ma' nfusna wkoll. U anke fl-element ta' passatempi noħos li ħafna ġifieri ċaqs intom forsi niftakar eh, eh, fis-sens jiena wkoll kelli passatempi meta kont żgħir. Ehm, kont nħobb nikrea modelli u nħossib

qed imorru lura ir-raġel biss kien jaħdem il-mar kienet ovvjament dak kien ir-rol tagħha, il-mara tad-dar, tindokra l tfal ta' tara il-bżonnijiet tal- tal-familja ta' żewġa u ta' tfal. Sorry ħana biex fin-nofs, illum ġejna qas nejnu l-ġenituri ma nistgħu. Illum. Il-ġenituri tagħna. Niftakar l-om tmurtejn għal-omma, illum qid ittejn li li Illum, eżatt, illum eżattament, illum m'għadux kapriċċ ukoll. Mhm, mhm, mhm. Illi il-fatt li l-mara taħdem illum Madux kapriċ, mhm. illum bil-fors, irridu jaħdmu it-tnejn. Law ħaġa minn il-maġġor parti għandhom loans. E, il-loans kulħadd jaf il-lum. Inti ankrat, mumizar, inti ankrat maħom. I mean, ħajtek kollha prattikament ġiri il-piżijiet wieħed irid jgħix forsi daqsxejn kapriċ. trid tagħmlu tagħmlu wkoll. Mhux kapriċċ. Bżonn bżonn tal-lum. ġoddar. Eżattament. Bżonnijiet biex tgħix. Minix insemmi safar, minix insemmi xalar. Bżonnijiet. Sarat jinqalaw, sarat jinqalaw jekk hemm sempliċement għandek karozza illi llum forsi tgħidilha kapriċċ, le m'għadix kapriċċ illum il-ġurnata. il ġurnata Bżonn. Jekk insemmu safar Charles, forsi l-lum nsifru iktar, ejja nkunu reali. Għaliex, għaliex, għandna opportunitajiet. Jekk fetħet, eh, mux ma nżammux it-trijet, linja tal-arju, iktar linja tal-ajru, allura iktar kompetizjoni. Naturalment. Prezzu ma orħos, allura. Eh, jekk qabel konna nsifru darba f'sena, jew darba fil-ħan, jew darba kull sentej, kull sensin jina ma jfinni meta kon zaħir, sinċerament. Għaw minn kellu xorti li zifer. Għanna fil-safra ta' għanna kienet tkun għawdi, xun Għamil laqqas biss kien jgħaddilek mill. Għax l-għada sejra għawdex, najt il-verita. Pero illum fil-fat ta' minn eh, qabel ma kienieċ sempliciment safar, qabel wanka pratikament jina niftakar meta l-ewwel darba li xtrajt mobile. Oh, ħassejt niruħek daqstant importanti. Għax kienet xi ħaġa, jew anke qed ngħidu li l-fatt li kollok air condition. Illa qabel pratikament illi kienu ħanejdu l-omek. Is-sinjuri. Is-sinjuri kien lussu. Qed tifhem ġifieri. Jien eh, naħseb ukoll taf x'inhi wkoll tkun kwistjoni ta' għażliet. Pereżempju jiena mur nqarben persuna. Illi dan it-tfal tiegħu infatti dejjem jgħidu li li fader jgħidha din. It-tfal tiegħu dat eh, jaħdem sa għandu kumpanija tiegħu u jgħid li jiena wara ċertu ħin ma naċċettax xogħol biex jieħoseb minn missieru. Issa tgħidli, jgħidla xina da ma nix nitfgħu f'ħom. Issa di tgħid, naf li mhux forsi mhux kulħadd jista' jagħmilha, però hawn min qed jagħmel dan l-għażliet. Mhm. U naħseb jiena hija għażla li ma tistax ma tgħidx hija pożittiva, hija għażla sabiħa ħafna. Issa nifhem ma tkun għal kull każ, però naħseb illi Kultant naħseb anke bħala soċjetà qed ngħaddu wisq l-idea ta' ngħaddu daqsxejn the easy way out. Infatti jiena dika eh, għamilta. Dik il-mara ħadna dik id-deċiżjoni li ngħidu isma' il-mara tiegħi ħa taħdem paga inqas, ħinik inqas, minħabba għandi ġisti tfal u l-ħin tagħhom. Inti minn ta' żgħira minn zero jekk musser żbal sa' snin, Hemmhekk fejn jitilgħu l-valuri, l-prinċipji, l-kwalitajiet tagħhom. Mela, jekk ma nifokax issa, meta u meta ngawdihom, meta jikbru u jiena ma jkollix is-saħħa neċessarja biex nagħmilha. Jiġifieri e, fil-verità, e, e, noqogħdu neqsim minn ċertu affarijiet, għamilna dik l-għażla, nafu li ħajkun. Jiġifieri jekk kont insiver dar tejf sena, Issa forsi nsifer darba. Eh, jekk konna nagħmel ċertu kapriċċi, ngħid isma' ħan nixtri minn flok prodott, ej, ħan nixtri prodott bi għax huwa erħas. Hemm metodi. Imma imma din hija għażlet ġeġa qed issir. Jiġifieri hemm hemm għażlit li jistgħu jsiru minn mod konkret ħafna illi fihom qed ngħidu isma' jiena il-ħajja ħaf fil-każ semmi inti trobbija għalija hija essenzjali. Jiġifieri anke milli naqla iktar flus.